Helo a chroeso nôl, dyma'r ail fideo yn y pecyn gweithgaredd yma. Um, so yn y fideo diwetha, wnaethon ni trafod algebra bwl a rhesymeg bwl. A heddi rydyn ni'n mynd i siarad am sut allan ni defnyddio y sgiliau yna, sut gallwn ni defnyddio algebra bwl uh, yn bywyd dydd i ddydd, yn parianau, uh, cyfrifiaduron a gwefannau chwilio. So ni'n mynd i edrych ar gwefannau chwilio yn cynta. Uh, so ni'n mynd i edrych ar pethau fel Google, er enghraifft. So os ydw i just yn agor Google nawr, a uh, be fi'n mynd i, fi'n mynd i edrych am lluniau her mae'n bach yn haws i deall be yn union sy'n mynd ymlaen. Um, so fi moyn chwilio am lluniau o coed. Um, neu, fi moyn chwilio am lluniau o gwair. Okay? So, os chi'n chwilio am hwnna. Na, byddwch chi wedi sylweddoli be wnes i yw wedi chwilio am lluniau o coed a wedyn wedi ysgrifennu o, o, o, Gras. Nawr, y reswm fi wedi wneud hwnna uh, yw i sicrhau bod Google yn sylweddoli ta chwiliad bwl fi moyn wneud a nid just trwy dynyddio'r gair Saesneg fi moyn. Fi'n dang caisio dangos um, bod fi moyn lluniau um, sy'n cynnwys naill ai coed neu gwair neu'r ddau. Okay? A chi'n gallu gweld wrth edrych ar yr atebion sy'n dynnu fan hyn, dyna beth sydd wedi digwydd. Mae dy fi lluniau o gwair, mae dy fi lluniau o coed, ac hefyd mae dy fi lluniau sydd yn cynnwys y ddau, lluniau sydd yn cynnwys coed a gwair yn yr un llun. Nawr fi'n mynd i newid hwn, fi'n mynd i cael gwared ar yr odd, cael gwared ar wneud, a fi moyn ei chwiliad arall trwy defnyddio a neu ac trwy defnyddio and. So trees and and grass fi moyn chwilio am. Gwych. Oce, okay, so chi'n gallu gweld mae lluniau wedi newid a mae cynnwys y lluniau wedi newid hefyd. So, wrth edrych fan hyn, mae dal da fi lluniau sydd yn cynnwys gwair a coed, ond jyst braidd un llun, sa'n credu bod un o gwbl actually, sy'n cynnwys ond gwair neu ond coed. Okay? A mae hyn oherwydd rydyn ni wedi defnyddio resymeg bŵl yna. Bydd i moyn lluniau sy'n cynnwys coed a gwair. Sa'i moyn lluniau o just gwair neu lluniau o just coed, fi moyn lluniau sy'n cynnwys y ddau. Nawr, ni hefyd yn gallu defnyddio y nid, y not yna, so os fi'n rhoi trees, not, not, not grass, let's gweld beth sy'n digwydd fan hyn. Nawr, dydy hyn ddim yn gweithio mor dda ac yn gallu gweld mae'r lluniau wedi newid, mae'r peiriant yn ceisio wneud rhywbeth o wahanol um, ac yn ceisio chwilio am lluniau sy'n cynnwys coed ond sydd ddim yn cynnwys gwair, ond dydy hyn ddim yn gweithio mor dda. Nawr, just dau main bwnt sydd dyfu fan hyn, so just trees a grass fi'n defnyddio hyd yn hyn, ond fi'n gallu achwynegu uh, fwy o fi'n bynnau. So mae dyfu uh, Coed neu gwair neu fi'n gallu achwanegu perthi hefyd. So, gwych. OK, so chi'n gallu gweld fan hyn, mae'r lluniau eto wedi newid. Mae dyfu lluniau sy'n cynnwys um, coed, sy'n cynnwys gwair a lluniau sydd yn cynnwys perthi hefyd. Okay, gwych. So, chi'n gallu gweld fan hyn, mae hon yn cynnwys gwair a perth ond dim coed. Uh, mae'n edrych fel hyn, mae'n cynnwys gwair a coed ond ddim perth. A mae, mae dyn ni cwpl hefyd sydd yn cynnwys um, gwair a coed a perthi. Mae hyn yn un nice. Sy'n dangos uh, y tri Gwych. OK, so ych chi'n gallu defnyddio yr ysymeg mŵl yna er mwyn gallu gwneud chwiliadau ar y we. Um, a mae hyn yn digwydd tu cefn um, sy'n gweithio yn y cod uh, wrth i ni wneud chwiliadau fel yna. Ond ni'n gallu gwneud e uh, yn bach fwy clir wrth defnyddio o, o, o wrth i ni chwilio hefyd. Gwych. OK, so dyna un lle, lle mae'r rhesymeg bwl uh, yn cael ei defnyddio ddydd ddydd, ond mae hefyd yn cael ei defnyddio mewn cyfriduron. So mae cyfriduron wedi hadeiladu o cylchredau electronic, uh, um, a mae rhain yn amlygu'r corfforol o'r rhesymeg bwl. Okay? Ni'n meddwl am um, cyfriduron fel uh, rhywbeth hynod glyfar sy'n deall lot o syniadau, ond yn dweud y gwir, mae cyfrifiadur ond yn deall dau neges. Maen nhw'n deall ymlaen ac i ffwrdd. Okay? A chi'n gallu meddwl am hyn fel maen nhw'n deall gwir neu'n anwir. Os chi wedi clywed yn daiaidd, os chi'n clywed am binary, dyma lle mae hyn yn dod o. Okay? Maen nhw'n deall 1 a 0. Ymlaen ac i ffwrdd, gwir neu anwir. Dyma'r unig peth mae cyfrifion wir yn deall. Um, so dyma lle mae daeth yn dod o yw ymlaen ac uh, bant ymlaen yn bant ymlaen yn bant. Um, yr 1 a 0. A um, os ydych chi erioed wedi gael botwm pwer sy'n edrych fel hyn, um, mae'r 1 a 0 actually yn y symbol yma. Mae ydych chi y 0 fan yma, a mae ydych chi 1 fan hyn um, yn, yn symbol pwer. Gwych. OK, so dwedais i, yn mynd cychwyn electronig chi yn gallu defnyddio uh, resymeg bŵl yma. Ni defnyddio hyn um, trwy y dwyron resymeg logic gates. Okay? A dyma y symbolau ar gyfer y dwyron yma. Um, Nawr, um, mae'r symbolau yma yn rhywbeth byddwch chi'n defnyddio ledled y byd. Uh, yn yr un ffordd, os ydych chi'n darlunio um, cylched a byddwch chi'n defnyddio yr un symbol ar gyfer bylb golau, yr un symbol ar gyfer batri er enghraifft. Dyma'r symbolau rydych chi'n defnyddio ar gyfer a adwygion resymeg os ydych chi'n rhoi e miwn eich calchred. Mae hwn yn meddwl yw stim ots os mae'r dyn uh, neu'r fenyw sy'n adeiladu eich calchred ar cyfer chi uh, yn deall yr un iaith â chi, byddwn nhw'n gallu edrych ar eich calchred a deall yn union uh, be rydych chi'n moyn. So dyma'r symbol ar gyfer adwy neu. Um, so by, os mae a neu ba yn wir, A bydd yr allbwn yn wir. Uh, dyma'r adwy a neu ac. Um, so, os mae a, a by yn wir, bydd yr allbwn yn wir hefyd. A dyma sut mae'r adwy nid yn edrych, um, just un mewn sydd dyfu, mewn bwn sydd dyfu fan hyn. Uh, so, os mae'r mewn bwn a yn wir, bydd yr allbwn Yn anwir, ac yn y, yn ffordd tebyg, os mae'r mewnbwn yn anwir, bydd yr allbwn yn wir. Okay? Mae fe jyst yn newid o'r un i'r llall, o 0 i 1 neu o 1 i 0. Uh, nawr, uh, mae nifer o wahanol wefannau ar gael ar yn cyfer ni er mwyn i ni gallu chwarae o amgylch gyda'r cylchredu yma. Okay? So dyma un, uh, mae'r lynciau i gyd um, o dan y fideo yna ar ein gwefan os oes da chi'n dwi ddiddordeb. Okay. Um, so, beth sydd da fi mynd hyn? Mae da fi dau, mae da fi dau swits fan hyn, fi'n gallu troi nhw uh, ymlaen ac i ffwrdd um, ar y bant, fel yna. A dyma fy allbwn. Nawr, fi'n gallu achwynegu uh, a dwy'n trwy edrych ar ochr yma o'r sgrin, clic o fan hyn, fi'n mynd i dechrau trwy ychwanegu adoi neu yn o logic gate. Clic o fan hyn, ychwanegu. Ni, so dyma fo, a fi'n gallu cysylltu fo just trwy tynnu o un cylch i'r cylch arall. OK, so ar hyn o bryd, um, mae'r dau miwn bwn yn dangos anwir, mae'r dau miwn bwn bant, a felly mae'r allbwn hefyd yn bant bod yn anwir. Os ydw i'n newid hyn, os dwi'n rhoi hyn ymlaen, be ydych chi'n credu sy'n mynd i digwydd i'n allbwn os mae dynnu adwy neu? Okay, gwych. So, rydw i wedi rhoi hyn ymlaen. Um, mae wedi newid hyn i fod yn wir, i fod uh, yn un, a wedyn mae dyfu yr allbwn sydd hefyd yn ymlaen. Uh, os fi'n newid uh, yr un yma hefyd, fi'n gallu rhoi hyn ymlaen. Mae hyn yn parhau i fod ymlaen, okay? So, chi'n cofio gyda um, gyda neu, um, gyda'n adwyn neu a, a o logic gate, os mae un neu'r llall ymlaen, bydd yn allbynnu ymlaen. So os bydd fi'n troi un bant, mae hyn yn parhau i aros ymlaen. Um, os bydd fi'n rhoi dau bant, mae hyn i fod uh, yn newid i fod yn bant, i fod yn anwir. Mae'n just Cael gwared ar hyn. Les gweld os yn gwneud yr un peth ond yn lle a dwy neu fi moyn newid e i un um, a neu ac. So and fi moyn newid uh, and a logic gate. Os mi jyst yn tynnu hon i mewn i'r cylchred, ni OK, so os ydym ni'n rhoi yr un yma ymlaen, uh, be sy'n mynd i'n digwydd i'n allbwn? Os ydym ni'n hyn yn mynd ymlaen, ydy hyn yn mynd i um, newid i fod ymlaen? Ydy yn mynd i olai yn oren? Neu ydy yn mynd i aros yr un peth? So, na i roi hyn ymlaen. chi'n gallu gweld, does dim byd arall wedi newid, oce? Okay? Um, a mae hwnna oherwydd gyda'n adwy A, mae rhaid i uh, y mewnbwn cyntaf a'r ail mewnbwn bod yn wir. So os mae dy fi'r dau ymlaen, mae'r allbwn yn ymlaen hefyd. Os ydw i'n cael um, gwared ar un, fi'n mynd i newid hyn i fod yn bant i ffyrdd. Fi'n gallu gweld bod hyn yn newid. Mae rhaid i'r ddau A bod yn wir er mwyn i mi gael allbwn sy'n wir hefyd. Gwych. A, ac yn gyflym, uh, na i dangos i chi yr er un nid, uh, not logic gate hefyd, uh, just achwynegu hwnna. So just un mewn bwrn sydd angen ar gyfer hon. Uh, wrth i mi tynnu uh, llinell fan hyn, be chi'n credu sy'n mynd i digwydd i'r allbwn? Gwych, so chi'n gallu gweld, mae hyn, er mae dyn ni um, mewnbwn fan hyn sydd bant sydd i ffyrdd, uh, mae'r adwy not yma, um, nid, yr adwy nid yma yn newid yr allbwn i bod ymlaen. So fi'n clico fan hyn, mae hon yn newid. So mae'n just yn neud y gwrthwyneb. Dyna gyd mae'r adwy not, yn, uh, yr adwy nid yn neud, y not logic gate yma yn neud. Gwych. Na, chi'n gallu gweld, mae nifer o wahanol pethau. Mae hefyd cwpl o adwy'n nid ydyn ni wedi trafod. Um, ond os ydych chi'n moyn uh, ar, pro, ar brofi, um, chi'n gallu edrych o fan am yna. Um, mae hefyd um, ffordd arall o wneud yn mynd i gwefan arall i dangos i chi. Um, mae hon, a falle bod hyn bach yn haws i chi defnyddio Um, mae dyn ni ein bulbs, dyn ni, mae dyn ni'r switches chi'n gallu rhoi ymlaen ac yn ffordd, a efallai bod hyn yn haws i chi feddwl amdano, ond mae'n gwneud union yr un peth. Um, chi'n gallu achwnegu um, a adoion a achwnegu gwifrau yn union yr un ffordd a troi hyn ymlaen ac i ffordd ac yn gallu gweld yn union uh, lle mae hyn yn dod o. Um, ffordd arall, os chi'n cael bach o trafferth y hyn, um, mae dy fi gêm fan hyn um, sydd yn dangos uh, resymeg bŵl mewn ffordd bach yn wahanol. Um, so chi'n gallu ychwanegu darnau fan hyn a wedyn Um, trwy defnyddio resymeg bw, gweld ydych chi'n gallu creu y lluniau cywir. Um, eto, mae hyn yn ffordd wahanol o meddwl am sut i wneud e. Ges i fo'n wrong, um, fi'n credu gallwch chi wneud bach yn well na fi. Again, Ond let's mynd nôl i'r un yma. Be fi moyn neud nawr i fi moyn creu uh, cylchred sydd bach fwy cymleth, uh, ond efallai un sydd um, yn dangos i chi sut all rein fod y defnydd i chi o ddydd i ddydd. Um, be fi moyn neud yw creu uh, modelu cylchred efallai byddwch chi'n ffindo yn eich cair. Um, nawr, fi moyn cwbl o ddoi o switches, fi'n mynd i roi pedwar switch yn yr un yma. Um, so, be fi moyn yw creu cylchred lle mae'r bylb yma yn mynd i fflachio os mae dyfu problem sy'n dweud dylsech chi ddim fod yn gyrru ar hyn o bryd. Okay? So, am y switch fan hyn, be fi moyn yw i ddangos os mae'r drws ar agor neu nos. Fi'n mynd i enwi hyn yn drws. Oce, so mae'r switch yma yn cynrychioli drws y car, ydy e um, ar agor neu ar cael. A mae hyn yn mynd i cynrychioli uh, allwedd. So ydy allwedd y car yn y system tanio i be fi'n edrych am fan yna. Uh, Mae'r un fan hyn, y trydydd un, mae hyn i'n mynd i gweld os ydy'r car mewn ger. So os ydy'r car yn ger cyntaf er mwyn symud ymlaen, Um, mae hyn yn mynd i cynrychioli os ydy o'n yna, ac yn ola fi moyn um, y swits olaf i cynrychioli y gwregys diogelwch. Gwregys. Uh, ydw i yn gwisgo y gwregys diogelwch um, cyn i mi gyrru. So, let's meddwl am hyn. Be ydw i moyn? Okay, so be fi moyn yw i hyn fflachio. Fi ddim moyn iddo fo fflachio os mae'r drws ar agor ar unrhyw bryd. Okay? So, er enghraifft, os um, nad yw'r allwedd yn, uh, um, yn y system tanio, bydd yn ffain i gael y drws ar agor, bydd hwnna ddim yn broblem, efallai fi'n tynnu pethau mewn y mas o'r car. Um, so be fi moyn yw, os mae'r drws ar agor, a mae'r allwedd yn y system tanio fi moyn i hyn fflachio. Okay? So, oherwydd ni, be fi moyn, pa adoed fi moyn, fi moyn yr adoi and, uh, yr a neu nid. So, just yn ei hyn fan hyn, so os mae'r drws ar agor, fel yna, a hefyd mae'r allwedd yn y system tanio, so os mae dau peth yma yn wir, Ni moyn uh, achosi i uh, y golau fflachau. Ond os mae drws ar agor, a um, nid yw'r allwedd yn y system tanio, fi ddim moyn i'r um, bwlb yma o leia, mae hwn yn ffain. Um, a yn yr un modd, os mae'r drws ar gau a mae'r allwedd yn y system tanio, sdim angen i fi gael y bwlb i o leia chwaith. Gwych. OK, so mae'n jyst cael gwared ar gwefan na a dod nôl. Um, yn yr un modd, gyda'r dau fan hyn, be fi'n moyn yw, os mae'r car uh, mewn ger, um, a wedyn y peth yw, fi'n moyn rhywbeth wahanol. So os mae'r car mewn ger, a dydy'r greges ddim wedi yym a dydy'r gwregys yym a dydych chi ddim yn gwisgo'ch gwregys. Ok, so oherwydd y, y ddim yna, y nid, nid ydych chi'n gwisgo'r gwregys, fi moyn achwnegu um, adwy nid fan hyn. So, fel hyn, mae hyn yn dangos um, nid ydych chi'n gwisgo'ch gwregys, um, a fi moyn adwy a neu ac fan hyn. Dyn ni llinell le. OK, so, be sy'n digwydd fan hyn? Mae dy fi... Just tynnu hyn o dros. Mae dy fi, mae'r car mewn ger, a dydw i ddim wedi um, gwisgo gregus. So mae'r car yn barod i fynd, mae fe yn y ger cyntaf er mwyn symud ymlaen, ond dydw i ddim yn gwisgo gregus, felly fi moyn i'r bwrw ffrachio. Ond os ydy'r car yn y ger a fi'n rhoi y gwrygys ymlaen, fi moyn i'r cylchau i'r bylb yma mynd bant. Sa'i moyn, does dim byd i pryderu amdano, mae popeth yn ffain fanna. Uh, yn yr un modd, um, os fi'n gwisgo'r gwrygys, ond dydw i ddim wedi rhoi'r car mewn ger, efallai uh, fi jyst yn paratoi ar gyfer symud, so fi'n gwisgo'r gwrygys yn peth cyntaf, dydw i ddim moyn i'r bylb yma fflachio. Ond, Pryd mae'r ger yn... Yym, pryd mae'r car yn ger a dydw i ddim yn gwisgo uh, y gwregys, dyna pam fi, pryd fi moyn i'r bwlb yma fflachio. So, jyst yn gael gwared y gwifryn yma. Er fi ddim, fi dim ond oen, gyd sydd angen yw un bwlb. Okay? Ys dim angen i fi roi creu dau bwlb, mae hwnna gormod o waith. Uh, be fi moyn naw, wneud nawr yw cysylltu y ddau cylchred yma. A Be fi moyn yw, fi moyn i'r bylb yma fflachio os mae'r cylchred yma yn wir, neu os mae'r cylchred yma yn wir. So, fi moyn uh, adwy neu fi moyn o gate er mwyn wneud hyn. So os fi'n tynnu Llinell o fan yma i fan yma, gwifren, a wedyn draw at y bylb. Chi'n gallu gweld mae'r bylb yn fflachio oherwydd mae'r cylchred yma yn wir, oherwydd mae'r um, e, ma car yn geir cynta, ond dydw i ddim yn gwisgo gwregys. Os ydw i yn gwisgo gwregys, um, nid oes angen i'r bylb fflachio. Uh, yn yr un modd, os ydw i'n rhoi um, yr allwedd yn y system tanio um, ac yn agor drws, mae fe nawr yn mynd i fflachio. Dyna So, chi'n gallu gweld, fi'n gallu newid hanner yma, a mae fe'n cael dim effaith, uh, neu os fi'n newid ochr yma, Dydy o ddim yn cael unrhyw effaith ar yr ochr fan hyn. Dyna ni. So, rydw i wedi creu yn syml y cylched sy'n gweithio mynd eich car yn gallu gweld, oce, okay, pa pethau sy'n pwysig i fi, beth sydd angen bod yn gwir er mwyn i fi gallu gyrru.